Nekuti murume wese anogona kungata mwana anditi asazvere kuti murume wese ndiani tibaba ndinoda kunzwai vamwe venyu muchichema he ama 2000 ama 2000 vana vani vakadonha kudenga ama 2000 vacho vana vani vazukuru vani kwama 2000 ma very high expectations mamwe acho naari so unreasonable mamwe acho unobereka mwana wako wakamuudza kuti iwewe ndoda kuti ugoita president wezimbabwe hatina kuti zvakashata izvi but don't put unnecessary pressure kupi kuvana vana ava they are most likely to be rebellious marebel chaivo kana azongoti kure mbichana so Achiziva kuti shamhu yava kunetsa kushandisa pandiri, aerebheo yekupedzisira. Hauna chanoka wakamuudza futi nekuti akadzidza kubva kwauri kuti tinogona kungoomesa misoro yedu upenyu uchingofamba. Ndizvozvo, they will be rebellious. If you break rules, there are consequences. Haugone kunoda musarinya pababa pangu ndichikusiya wakadaro. Aiwa, tambe chidaro izvi. Tinokudisciplina zvakakodzera. Kukusiya hatikusiye, kukuponda hatikuponde, but we will discipline you. Eh, vana baba, pane musiyano pakati pemurume batisai shona batai shona naika pane musiyano pakati pemurume ane mwana nababa zvinhu two zvakaita sei zvakasiyana nekure kure pane musiyano unotyisa pakati pemurume ane mwana nababa tabata nyaya izvo ee benzi rekupedzisira rinodya mumabhini murume anogona kuda mwana asi zvekuti titarise kuti ndibaba hapana baba Tuma na nyaya yacho. Ehe. Saka kuti baba kuita sei is to be responsible. Being a father is a responsibility. Haisi nyaya yekungoti ndine mwana chete. Unogona here kurera mwana wacho kumuchengeta ndokunonzi baba ikoko. Saka muchaona kuti tina mwana tiri kuti ah, ba- baba nhingi baba nhingi tichitokanganisa mutauro. Murume ane vana six Asi kubaba hapana baba varipo ava nekuti haasi responsible. Muripo here kwana baba uko? Eh, murume ane mwana nababa zvinhu tu zvakadii? Zvakasiyana. Saka is- topic ye- yamakatitaura naye pechi 3 yakanaka futi. Takutotanga kuzvibvunza kuti inini ndiri murume ane mwana here kana kuti ndiri baba? Ndiri chii? Tine varume vakawanda vane vana vari kufunga kuti ndana baba ivo vasiri. Kuti vakaona vamwewo vainzi ana baba vakafunga kuti naivowo ndanani? Ndivana baba, hazvishande sekudaro. Saka this topic of parenting inoda kuti bvisa pavarume vane vana ichitisiya tanogara papi? Pachigaro chababa.

Hausisina another choice rako basa rave kurera vana ivavo. You don't choose kurera vana hapana chaunosarudza ipapo ibasa rako it's your duty you need to look after these children it's a responsibility zvakajega ehe saka tisangofunga ah, ndandiri baba nokuti ndine vana four ah, ah, ah. uri murume ane vana four if you're not careful Handiti ka? Eh, nekuti murume wese anogona kungeta mwana, handiti ka? Asi hazvireve kuti murume wese ndiani? Ndibaba. Ndakazomboidzikisa dzikisa mumwe musi nyaya ira ndikati chero mbudzi chaiyo inogona kutoda vana. Ndibaba. Dhongi chairo rinokuda vana. Ndibaba. kuti baba inyaya naika inotaura responsibility let's be responsible sana baba we need to be responsible let's look after ava vana vedu ava zvakanaka ndokuti baba ikuonai right so ndoda kuti titaure about maparenting styles pane four andakawana andoda kuti tikurukure how do we look after vana vedu tinorera vana vedu sei tinovachengetedza sei zvakanaka tine nzira four dzatoda kuti titaure nezvadzo mafour parenting styles Why is it important kuti ndizive nyaya yemaparenting styles or the topic yeparenting? Tinoda chi a family andika in the present iri happy toda a family that is happy in this present time nhasi itorarama mhuri yedu ngaifare inorarama seiko kana ini ndisababa ndichiziva zvandiri kudi zvandiri kuiti ndizvozvo and then also we also need inonzi a positive family future Mangwana whether you are there or not, family yedu ngaive ne a positive family future nekuti ndina me good parent. Kubata nyaya izvi. Saka nhasi mhuri ngaifare nekuti baba ndiripo. Mangwana mhuri igofara nekuti ini baba ndiripo kana ndakanga ndiripo. Ndizvozvo. Eh, so the present let it be happy. The future let it be positive. Ye mhuri yedu. Zvinoitika chete kana ndichinzwisisa nekuziva kuti I am a father and I have a responsibility to make sure kuti mhuri yangu yararama zvakanaka. Ana baba ngatibatei kudai so kuti ndati pane four maparenting styles atichataura nezvawo. Each parenting style ine influence yainayo pabehavior yevana. Mabatiro aunoita vana sababa anoita kuti vana vako vasare vaine imwe behavior. Kubata nyaya izvi mabatiro aunoita vana sababa anoita kuti mwana wako asare aine imwe behavior yaainayo pamwe pacho pamwe pacho ana baba ndinozochema vana vangu akazodai mwana wangu akazodai mwana wangu akazodai pamwe pacho ndiwe wakazvikonzeresa because hauzivi kuti parenting chii pamwe pacho ndiwe eh vana ane misikanzwa i know pamwe pacho na vane ma acquired behaviors from other families or peer pressure handiti zviriko izvozvo we know but pane zvimwe zvinhu zviri so deep seated muvana behavior iri deep seated zhinji yachona inobvepi kuna baba baba vakarera mwana sei You need to be very careful marerero amunoita vana. Munogona kuumba mwana kana kupusa mwana nemarerero amuri kudii amuri kumuita. Saka panapa tichakurukura nzira four dzekuti tinogona kuona kuti tiri kubatsira here mwana kana kuti tiri kuumba chii taka tiri kupusa mwana tiri kuba- tiri kumubatsira kana tiri kumukanganisa. Are we building up this child or we are destroying this child? Uh, we are more often than not no, uh, in a position to create my behaviors evana vedu as parents and especially as the father. Uh, ndisacheme neunhu hwemwana wangu ndisati ndaongorora ndakamurera sei ana baba ndizvo ndisacheme neunhu hwemwana wangu ndisati ndaongorora kuti ndakamurera sei mwana wangu vamwe vanochema mwana wangu ane mahasati ambosvika 30 years asi dzimba 3 dzatoparara akazviwanepi ndinenge ndauya kakumba kwenyu paya paya pamwe kuma home visits makutotiwo zvamungada kuti tinamatire nyaya dzemhundu dzanyaya kuti mwana wangu hasati asvika 30 years asi dzimba 3 dzada sei Dzaparara akazviwanepi ko mwana wenyu iyeye kuti before 30 years dzimba 3 dzinogona kuparara akazviwanepi kuna ani ndiani wakaona achita izvozvo imimi pamwe muchanditi ha ona inini ndinongori neyangu imba one asi haana here tumwe tuhunhu twaakaona mamuri twamakazomaneja imimi neexperience twaasina kugona kumaneja iye nekuti achiri mwana mudiki Ana baba muri kubata nyaya izvo. Humwe hunhu hwevana vedu hatifanira kuchema, humwe hwacho ndisu tinohucreate isusu. Saka we need to know kuti vana vedu tinovarera sei. Ndati mabatire atinoita vana ane influence iri very very strong kubehavior yei yevana ndizvozvo iri very strong. Saka first parenting style yatinotaura nezvayo panapa inonzi permissive parenting. permissive parenting kana zvakanzi chinhu chiri permissive zvinoreva kuti chinongobvumira zvese zvese zvese ndo chinhu chiri permissive andira permissive saka chii chinoitika mupermissive parenting mapermissive parents vabereki vana baba namama vanenge vari permissive They are worried kuti vana vangu vanonyatsondida ivo ndavandide. Handiti ka? Ah. Saka zvese zvavanoita vanozviita nepfungwa yekuti zvandiri kuita izvi vana vangu vanozvifarira here? Vana vangu vanozvida here? Vana vangu vanozofara here? Saka mubereko yaada kufadza chii? Mwana. Tichiri kuerana baba uyu. Zvaari kuita mubereki uyu ada kufadza chii? Mwana. saka anoda sei vanopa mutemo mishoma shoma they set very few rules tumutemo tushoma shoma kuti mwana asagumbuke mwana asatsamwe ana baba manje mukabudaiso manje hano haambofare manje hazochikasadzi manje mukati mudai so manje haa mumbowirirana naye uyu anotokuudza manje baba kwangu ah, you are a permissive parent very few rules ende kuenforsa mitemo yachona unotya kuenforsa mitemo kumwana wawakabereka iyoyo uda kufarirwa nei nemwana Onzi ah, baba wedu baba wedu baba wedu ane rudo zvekuti do be very careful kana vana vako vachitaura mashoko ekwayo pese pese ah baba wedu ende vane rudo ii asati amboona mudhara anonzwisisa kudaro ah wabva wanzwisisa zvinenge zverudziko nhai nhai nhai mudhara manzwisisa kusvika ipapo mai mukuita sei be careful you might be a permissive parent ndizvozvo Ehe. You are worried kuti mwana wavana angano so you don't set rules and you don't enforce those rules. These parents under saying kazhinji kachona instead of being parents kwana vavo they want to be friends nevana vani nevana vavo Muri kwero? Eh. Instead of being a parent, ivo havana basa nekwamubereki vanondoda kuva shamwari dzei dzevana vavo makupedzisira mongoita zvimwe chete nevana zvavanofarira izvozvo zvemazano newe vachitamba nemadhanzi tavo newe wondidzidziseiwo uchiti ndoda kudiwa nevana ndoda kufarirwa nei nevana be very careful i'm not saying be an enemy to your children That friendliness is necessary but remain a parent. Tikumbonana. Eh, friendliness should be there but remain a, a parent. Une basa rako rawina rero be a good role model eh, kuvana vako nai. Eh. Nekuti ukazonyanya kuda ku kuva neushamwari ne, ne huye huye wakanyanyisisa you may end up not monitoring eh, behavior yevana kana kutya kudisciplina chii vana because handiri kuti you are my friend how do you monitor your friend how do you discipline your, your friend you might easily be a permissive parent ukanyanya kuda kufadza vana nai hey. Eh, maparents akadai zvakare anoenda sei havarongere vana a schedule or program kana time table hapana zvese izvozvo anditi maparents anenge ari permissive havagadzirire vana a schedule kuti pamba panapa tinodai tinodai tinodai musoso ndokuchechi pakadai pakadai hapana havaite zvese izvozvo vanotya kugumbura vana vani Vana vavo you are a permissive parent. Pamba ngapazivikanwe kuti panapa makuseni tinodai, masikati tinodai, vanhu vaungana vadzoka kumanheru tinodai, musi wakati pano panonzwai, kunoendwa kusection, kunoendwa kuchechi, kunoendwa kumunda. Ivai nemaschedule, ngapave nematimetable anenge aripo, ndizvozvo. Ehe, izvi zvikashaika izvi. Munodiurayira vana ndinokunzwai vamwe venyu muchichema he ama 2000 ama 2000 vana vani vakadonha kudenga ama 2000 vacho vana vani vazukuru vani kwama 2000 munyarare henyu kuti zii musambofa makachema futi ndimi nepermissive parenting iyi Kamuzukuru kakauya kachinetsa kumba amutsiure imi musanetse muzukuru wangu siyai muzukuru wangu auye pano muzukuru ndiye anombogongorwa musoro anombotswinywa matama anombonzi sharp sharp muzukuru akure aine order handiti discipline zvino a permissive parent kana a permissive grandfather haaite izvozvo zvinotiurayira chii zvinotiurayira vana handiti eh, so we need to be very very careful how we treat vana vedu ava mapermissive parents batai manje batai zvakanaka mapermissive parents ahadi kuti vana vavo vastruggle in life mapermissive parents ahadi kuti vana vavo vastruggle in life they provide everything and more than necessary times One mwana ari kuprimary everyday anobuda kuenda chikoro aine 20 us dollars 20 mwana ari kuprimary and you think youare being a good parent you are a permissive parent mwana iyeye uri kumudzidzisa how to be soft in life ndozvauri kumudzidzisa izvo musi wacharohwa nemhepo iwe usisipo kanozvisungirira kanonwa mapiritsi depression iri serious mamental health problems ese anotanga musi iwoyo nemhaka yei hauna kudzidzisa vana how to struggle in life how to fight in life don't over provide ndamboti nini baba you are the provider wemhuri ndizvozvo but don't over provide

Manzwisisa? Don't overly protect your children. Pamwe pacho vana baba siyai vatsve. Siya akadaro. Ah, mdara huna imenje apapa. Ndikavheuka mdara siya akadaro. Pamwe pacho adzidze. Don't overly protect unless you see kuti ah, this is dangerous zvinogona kukanganisira mwana wangu zvokukwadza mwana wangu zvimwewo izvi assess omboti aya siya ambotswinywa nepinjisi mchana don't overly protect vana you make vana ava eh, masofties andikati maweaklings so vanhu vari very weak Be careful, you might be an, a, no, a, um, a permissive parent. Munotiurayira vana. Ah, economy yakaoma zvakazodii? Unenge uri mubereki izvozvo. Mwana ane 30 years, ane 35 years. Uda kuramba uchitengera mwana chingwa iwe every day. Mwana ane 30 years. Musiye akadaro ambobika sadza kuseni. Ndizvozvo adzidze kuti kunorimwa mapudzi, adzidze kuti kunoitwa mhombo mbamba izvi. Don't overly protect vana from the financial environment or from some natural things. Pamwe handisi kuti abandon vana, ndati pamwe pacho batai zvakanaka. Vanhu vane problem yekubata zvinhu nepasaidika. Handiti? Eh, assess the situation ona kuti apapa ndikamuda mbofesa this ega zvingamuuraya here izvi hazvimbomuuraya izvi asi anodzidza from this ndizvo ka eh, saka vabereki vaye vanondi kumwana kuvana eh, whatever you want ah, ah, be careful kana kungoti kune mwana ko daddy ndandichifunga kuti haa its up to you its up to you iye achiita a life decision up to you up to you kuita sei kwacho hakuna zvinhu zvakadaro andizvo ngatibatsirei vana maoutcomes epermissive parenting Ma, ma, vana vanobenefita zviri more than necessary like i've said it's too much from permissive parents but in real life like i've said they will struggle and they are most likely to be failures in life vana ivavo nekuti havana kudzidza kuti upenyu chii ndizvozvo Eh, vaingofunga kuti upenyu it's a bed of roses Eh vana vakasava vakasadzidziswa no to be responsible or to be accountable kuma actions avo vana ivavo vachanetsa nemaboundaries muupenyu havazive pekutangira nepekudi nepekugumira kwavachazoda kuenda kungave kumabasa kunoshanda nevamwe kuteera mutemo kunowanetsa self control ichavanetsa vana ivavo nekuti vakajaira upenyu huri soft zvichavanetsa saka please don't be a permissive uh, parent anai don't be a permissive parent zvinouraya vana izvi ndo first uh, uh, parenting style iriko iyi zviongorore ana baba muno kuti makamira papi musauraye vana by being permissive the second um, parenting style inonzi authoritarian or disciplinarian uh, parenting authoritarian or disciplinarian parenting ndo another parenting style iyi yakamira sei iyi inini ndiri mubereka restrict anditi and we are proud of it that we are strict pamwe wakatoberekwa wakarerwa nemubereki anga ari wofuti chii strict be very careful by what you mean by strict Pamwe pachona when we say we are being strict, we are just being silly. Pamwe pacho. Pamwe pacho, not always. Anaka, bada zvakanaka. Pamwe pachona you do silly things and you think you are being strict. Pamwe pacho pakuti kwa mwana dangonzwisisa so, you are kunzwisisa nekuti you are you are strict. Hazvisiri izvo. Saka authoritarian manje izvi ndo ine vabereki vanotovhaira nekuti we are strict. Ma authoritarian parents vane ma very very high expectations kubva kuvana vavo. Ndiye anoudza mwana ake kuti ipangu panapa pamba panapa pa paneputwa madhokta chete. Mwana akazoita 13 points atova rombe mumhuri imomo. Nekuda kwababa ava vanozviti I am strict. Murikubata nyaya yacho? Ehe. Ma very high expectations mamwe acho ari so unreasonable mamwe acho. Unobereka mwana wako wakamuudza kuti iwewe ndoda kuti ugoita president weZimbabwe. hatina kuti zvakashata isu but don't put unnecessary pressure kupi kuvana kana zvichangoitika zvichangoitikawo kwete kutouda ndo paanozotanga kuuraya vanhu manje papo vese vanenge achingofungira kuti vangangoitawo mapresident nekuti akapiwa pressure kumba handiti mavery high expectations then there are firm rules and mastrict punishments Pane some kind of rigidity inenge iri papa, hapana flexibility kune vamwe vabereki. They are not flexible at all vabereki ava. They are very firm pama rules avo and they are so strict. Ma punishment avo they are so severe kana vachipanisha vana. Mwana anorohwa necheni yebhasikoro. Inotozivikanwa kuti pane cheni yebhasikoro yamdhara iri pano. Munozivikanwa kuti mune chimboma chenyu chamuinacho imimi chaishandiswa munguva yehondo. Nanhasi muna shekuru vese vana chimboma chamuinacho. Madisciplinarian parents, authoritarian parents vanoda sei? They expect vana vavo kuti vave neblind obedience. Zvavangoudza vana vavo havadi kuti mwana abvunze kuti ko mudhara papa mati zvinofamba sei? Mati zvinoreve mati tiitire kunyaya iyi. Hamudi kubvunzwa. Uri mwana iwe ita zvadadi. zvandakuudzi blind obedience ndoya mune muchida kubva kupi kuvana you don't discuss anything nevana venyu you don't yes you are involved muupenyu hwevana venyu but the way in which you are involved is not positive because there is one way communication and the kind of discipline is just too stern yakanyanya nai eh. Saka vabereki tingwarire chisoja kana tiri mumba umu. Vamwe vana havana vabereki vane masoja. Vamwe vana havana vabereki vane mai. zvakanzi naya pane mvanhu anonzi troki vibe so ndiye ane music andinowanzoteerera zvikanzi vamwe vana inherera asabereka vavai vapenyu if youare this kind of a parent anenge aine kaauthoritarit kakanyanya sterek mwana anogona kufirira kuti haa ndina baba ini anochiva ana baba vevamwe iwewo uripo handiti so let's watch uh, how we treat vana vedu nekuti zvinogona kutikanganisira vana izvi nekuti ndidada because i said so you have you ought to unotofanira chete kuzviita aiwa vana vanogarwa navo pasi tokurukura vana baba munoziva here kuti Pane pamwe pekuti vana venyu ka vanga vane maideas ari nani kudarika enyu imimi asi you never benefited from those ideas nekuti maingoti ndini chii ndini baba pamwe aitonyatsoona kuti zvamuda kuita ka izvi mukangota one two zvondofamba asi makati handiudzirwe nemwana akati it's okay baba mudhara iroi tai tai akanyarara makatuma vana kuenda kuchikoro vane zvavakadzidzazvimwe zvamusingazive imi Give them the space, allow them the space to share their ideas nemi. Ndizvozvo. Kwete ngo ndini baba ndini baba ayo hazvirizvo. Eh dambudziko rinoitika kana baba chiterere munzwi mukaona vane nyaya kudai so munoti zvakabva kupi? Vana vanenge vakarerwa nema authoritarian parents vanoita sei? Vana ava they are most likely to be rebellious, marebel chaiwo. Kana azongoti kure mbichana so achiziva kuti shamhu yava kunetsa kushandisa pandiri, ano aerebheo yekupedzisira. Ahuna chaunofana kuamuudza futi nekuti akadzidza kubva kwauri kuti tinogona kungoomesa musoro ende upenyu huchingofamba. Ndizvozvo, they will be rebellious. Uchimudidza pamba pangu anokuudza kuti ndiende kupi, hapana kwandienda ini. Handiti makandibereka, makambondibereka here kana musingandidi? Mwana iyeye anozviita izvi akazvidzidza kubva kune an authoritarian parent and ndovabereki vekuti ndovana vekuti vanozoenda nekuseri kwenyu vachinoronga mamwe madhiri anoputikira mhuri yese vana nekuti anoziva kuti kumbaho nditeererwe saka anoenda kwaanofunga ndokunoita onoita koromora mazinyaya anoputikira mhuri yese mwana iyeye Anongogara akakoromora imi muchienda mumashure muchigadzisa nyaya dzese nekuti makagara mamudzidzisa kuti hatikurukure pamba panapa. Handiti? Saka be very careful ne being too strict. Handina kuti regerai kuva strict ana baba. Tiri kuti don't be too strict. Ndizvozvo. Strictness is needed but don't be too strict. Ndizvozvo. Eh Toenda pa pa pa e, third parenting style yedu inonzi iyo uninvolved or neglectful parenting. Uninvolved kureva kuti hausi involved muupenyu hwemwana wani. Neglectful, you simply neglect vana, handiti? Saka uninvolved neglectful parenting ndo another parenting style, the third one.

Ndimubereki anenge achizvira mwana kuti upenyu hwako uyu. Ini ndakatopedza nazvo ini. Mubereki uyu. Achizvira mwana ndizvi. Ini ndakatodi ndakapedza nazvo. I have my good life. Wona ndine mba yangu, ndine mota yangu, ndine mari dzangu. Mino zvako. We neglect vana and we abandon them. We choose not to be involved muupenyu hwavo. Very dangerous as a parent. It means you are a failure as a parent if you do this. Uh, there are no rules. No, there is no feedback from anyone. Whatever happens, you don't care, you are indifferent kuzvinhu zviri kuitika muupenyu hwemwana wani akaita madrugs akatanga misikanzwa you don't care unina uninazvo uninvolved don't care Vabereki vakadai so vazhinji vachona vanenge vachitonyatsorwarawo nenjere. Vabereki vakadai ava the very serious mental problems. Ukaona uchiabandona mwana, neglecting mwana in such a manner, you, see, you obviously have some very serious mental problems. How do you just neglect? Kungorasirira mwana so. Kana muri vavakidzani mukaona mubereki anodai so, batsiranai. It's not a good sign. Batsiranai. Ndizvo. Kana kuri kuchechi, potai muchiongorora kuti ah, panenge pane dambudziko. Chibatsiranai kurera vana vasati vanyanya kurasika. Mubereki anodai, whatever. It's not my problem. Whatever. Mama ndandafunga kuti kudai so, whatever. Go on, please go proceed, go on. It's not my problem. not my fish to fry whatever mbereki iye mm. maoutcome vana ava vanozova vana vakaita seiko vana ava vachasuffer from low self esteem handira vakasiyiwa vachingonavigata vega maneuvering on their own upenyu but havana kupiwa guidance havana kupiwa substance Havana kupiwa mutemo vana ava. Pavachasangana nevamwe vana vari kuziva zvavari kuita manje vachasuffer from very low self esteem. Ndizvozvo. And they will end up being impulsive. Vanoenda zvinhu vasati vafunga so. Handiti? Kuti rega ndingoita hamene ikoko vana ivavavo. Naivowo vana vachona vachagona kuva nemaserious mental health issues. nekuti havana proper e, e, e, nurturing yakaitwa kwavari there was no proper nurturing havana kuona dambudziko iyi parenting style saka iparenting style iyi uninvolved neglectful haina kana benefit kana one mamwe yese atataura yaka atomborina mabenefits iyi haina kana chi kana one benefit but we have parents who are like this munhu akadai so anenge achizvidaidza kuti ndini baba Baba anomuka akadhakwa, anoswera akadhakwa, anorara akadhakwa all the time. Hanzi ndini baba wevana ava. Hausi baba, uri murume ane vana ava. Kwete kuti uri baba, hausi baba. Because you are uninvolved, neglectful. Ndizvo? Right. The, uh, the, our last uh, parenting style inonzi authoritative zvakasiyana nekuti authoritarian naika zvakadi zvakasiyana Authoritative yakasiyana ne authoritarian. Authoritarian ine ka dictatorship mukati so. I authoritarian ine chi authority. Ndizvozvo. Ine authority. It points more to authority. Authoritarian points more to dictatorship. ndizvoka saka yataura iyi authoritative parenting yakamira sei these parents they are highly involved muupenyu hwevana vavo and they also have high expectations naye vane marules and their boundaries vanangu panapa pamba hatidai hatidai because of 123 muri mara nyaya yacho authoritarian parent uya uya uya anongoti hatidai so zi and haabvunzwe kuti sei madaro uyu manje pamba panapa hatidai so you explain sei tisingadai panapa munhu wese anoenda kuchechi full stop tsanangurirai mwana kuti sei tichienda kupi kuchechi muri kubata nyaya yacho you are leading the family with authority e, ava vabereki ava batai munzi batai batai zvakanaka they balance affection and support ndizvo zvo vanobhalanza zvo affection and support pane rudo rwavanofanira kupa vana nesupport yavanofanira kupa vana they don't over support you andira asi vachikupa futi rudo rwani rwababa unoona kuti panapa baba vari kundida but baba havadi nonsense kana uri mwana wanje mukuona nyaya yacho mudhara wangu anondida zvekuti du but haadi chii haadi nonsense haadi zvisana basa rese so they balance affection and and support ndokuti mubereki tiri kuona kusiyana kwazvana nezvimwe zviri kumashure wandizvi ehe ava vabereki ava havana nemarules and they enforce those rules and there are consequences for those who don't keep rules if you break rules there are consequences haugone kungoda musarinya pababa pangu ndichikusiya wakadaro aiwa tambe chidaro izvi Tinokudisciplina zvakakodzera. Kukusiya hatikusiye, kukuponda hatikuponde but we will discipline you. Muri kubata nyaya izvo? Ehe. Saka for any misconduct proper discipline eh, is meted out. Everything is discussed nevana to make sure that there is mutual understanding. Ndizoka, you explain things, you discuss things nevana so that there is mutual understanding. Vana baba, munoona kuti mukange muine mwana pamwe akura seni kudai so. Amugone kungoita rimwe decision ka rinoaffecta mhuri, musambobvira magara neni pai pasi. It's total disrespect kwandiri ini chero ndiri mwana wani ndiri mwana wenyu hazviite ngatigare pasi fanika kana kuri kumba mdhara wangu anomvati mdhara uyai pano ndati mati kudii mdhara tese tanguwana mdhara ndimona nyashu iye ana mdhara mdhara inongori mdhara mdhara zvekuti ukangosvika uchitoda kuona mdhara kumba unonzi upi wacho mdhara unotaura upi wacho Anditi irespect kai ndara hai mbogarai apa togara pasi ndanga ndafunga kuti timbodai dai dai dai munozvionawo sei ah ndiri kunange zvakanaka ini kana kuti ah ko hameno mambofunga nezvakati ah ndasina kumboona zveshuwa ah zvakuda kuti kanganisa mangwana izvi mukumenya izvo ndo zvinoitwa nevabereki vane this kind of authority authoritative you discuss zvinhu nechi nevana vana ava vanozokusapota mangwana vamwe vana havakusapotei havakucheukei because maita madecision enyu chi mega nobva mabondera chi mega saka pedza nyaya dzenyu muri chi muri mega ndizvozvo discuss things nevana Ma authoritative parents vanoita kuti vana vavo vagone kuita anonzi ma age appropriate choices. Ma age appropriate choices kureva kuti kudii? Kana mwana ane 10 years munomubatsira kuita decision yemwana ane 10. Ukaona kuti decision ndeye 15 oti aa hazvizi zera rako chimbosiya ngatiite zve 10 years. mwana kana apa 15 ada kuta decision 25 years aa ah, ah, too early murubata nyaya zvi kana kuti wo mwana ane 30 years ada kuta decision ye 2 years oti aa ah, aiwa hamusi kuona kuti taapa 30 murubata nyaya zvi mubereki anoziva kuti kurera vana kuita sei you help vana vako to make maage appropriate decisions Saka chega eh, you help them. Unovarangaridza kuti aiwa uchiri mwana. Unovarangaridza kuti aiwa wakura. Mubereki akanaka. Age appropriate decisions. These are very very very important. Handira eh, vana vedu anokura vachiziva what to do and what not to do. Eeh vana avava vano, vanorerwa nevabereki vakadai so oh, vanopiwa mukana wekutsanangura nekunzwisisa zvinhu. What happens to these, to these uh, children? They learn to deal with conflict vachiri vana vadiki and when they grow up they will be resilient adults. handiti nekuti vanonzwisisa upenyu vakadzidziswa upenyu vana baba vana baba vana baba ndambotaura nyaya ama 2000 what is the major problem yatinayo neama 2000 vana vasina kudzidziswa upenyu manzwisa nyaya izvo dambudziko redu neama 2000 nderei vana vasina kudzidziswa upenyu ndo pane nyaya chete ndiani kwasina kuvadzidzisa upenyu iyesu ndisina kuvadzidzisa Dzidzisai vana venyu upenyu. Vana ngavadzidze upenyu from you. If you don't do that, vana venyu havambofa vakagona kuresolve any conflict. Vana venyu they will grow to be weak adults. Ndovanongosundwa nevanhu vese, anongojairirwa nemunhu wese, anongoshandiswa nemunhu wese. Nekuda haana kudzidza chironzi authority from baba, from the father. Haana kudzidza authority. Kubata nyaya izvi. Hii. I hope muri kuda muchifunga vana venyu patotara yekuti saka uye uye saka uye uye. Let it reflect back to you iwewe sababa naye. Um, maoutcomes evana vakarerwa nevabereki vanenge vaine this parenting lifestyle vana ivava they tend to be happy in life and vanokura with their self confidence vana vanenge vari goal oriented vana vari self reliant ndo vana vekuti akangoti samukeika haacharamba achikumbira mari yeairtime kwamuri nekuti munhu ari mature munhu ari strong munhu ari self reliant Chero zvinhu zvakamuomera soka anoramba achiremerwa nekugara pamba pababa nani namai ega anodozvinzwa kuti a ndakuremedza baba namai chero asina zvaata atanga kuita marerero amakamuita anotaura zvese izvozvo saka ngatirerei vana ava vave kuti when they grow they respect their own independence and the independence of others

Right, vana baba aya ari four ndo maparenting styles edu e, tabata kudaro ndoda kuti muone kuti tine permissive ndizvo tine authoritarian tine uninvolved and authoritative The first uh, parenting style or the one parenting style that we need to avoid at all costs is uninvolved, neglectful. Iya haifanire kumbofa yakawanikwa zvachose mumunhu anonzi baba unless uri murume ane vana. Zvakajeka. Kana uri baba hatitomboda kunzwa kuti you are not involved. Andika you are, you are uninvolved or you are neglectful fana vako never never. But chibadai pane nyaya yana baba. Mamwe three aya tinogona kupika icho nechocho nechocho nechocho nechocho mamwe ese ari three aya ndizvozvo eh. being strict zvinodiwa just don't be too don't be too strict permissive allow vana vako freedom just control Murikubata nyaya izvi zvodiwa izvozvi. Teach vana vako with authority. Obviously we need that. Andika saka mamwe 3 aya aya anodiwa ese tichimonita tichiona kuti zviri kufamba sei anodiwa akadaro nai yeah. so you juggle between among these toona kuti zvakamira se depending nesituation ine vana you help them accordingly isusu manje ana baba pekupedzisira pakakosha Eh, kana uri baba vanonamata uri baba vanonamata you need to remember that mwana is a gift from god mwana is a gift from god ndizvozvo ehe kana mwana mwana ari a gift from god it means primarily pekutanga tanga vana belong to to god connect your children to god kana uri baba vakanaka Connect your children to ana baba regai ndikuudze secret eh, rimwe basa ranga richazokunetsa kuita nemwana wako uyu andika uchangoritirwa namwari wakazorora zvako kumwe kutsiura kumwe kudzidzisa ka kwangochafanya kuita iwewe kumberi koko uchaitirwa namwari kana wanga wagara waenda nemwana wekunani Pamwe patiri kuzama kutsiura nhasi, pamwe patiri kuzama kudzidzisa nhasi inyaya yekuti haana kugara aendeswa kunani? Kuna Mwari. Baba akanaka, connect your children to God. Ndivo muridzi wevana. Vamwe vakazviti vana vangu, vana vangu, ini ndozama rani remhuri yangu. Nhasi misodzi vari kuchema. vachifunga kuti hanzi tinogona kurana kuchengeta mhuri mhuri ndeyamwari ndizvozvo e, kana mwari vasimo bata ishona ana baba kana mwari vasimo hatina zera nadzo mhuri dzi manzwisisa kana mwari vasipo hatina zera nedzimhuri dzi dzinokuchemedza idzo dzimhuri idzidzi kutofa chaiko kukuviga uku endai naye kuna mwari Kana Mwari vasimo munyaya dzacho hatina zera nadzo mhuri idzi. Tikunzwanana? Eh, vana ngavapiwe kuna Mwari. So, so, so, so. Ana baba, mukandibatirawo statement iri panyaya yeparenting apa mune manigonera. Be a godly parent for godly children. Muriko? Be a godly parent for godly children. Tova ana baba. After this, I'm not expecting to see men who have children. Ndikutarisira kuona ana ani? Kwete varume vane chii? Eh, Mwari atibatsire tichengete vana vedu zvakadi zvakanaka. Thank you, thank you so much.